א גוטן אויבן רבותי, און שלום עליכם צו די אלע נייע מענטשען וואס וואטשען די שיעור פאר די ערשטע מאל. די שיעור הייסט די הלכות תפילה געווארהייט שיעור, און ברוך השם ס'גייט שטארק מיט אז מען טוישט די מיינדסעט פארן מענטש וויאזוי זיך אויפפירן ביים דאווענען אין שול, מיינע מין סידאריע שווייץ און די טאטקע פון די גאנצע שיר עס איז טוישען די מיינדסעט פון מענטשען צו וויסען אז דא א בורא עולם און וויאזוי מען דארף דאווען ווי א מענטש און די טאטקע פון די שיר אויך איז צו ווייזען מענטשען די הלכות פון דאווענען צו קומען צייט צו שול נישט אויסלויפען מיטן דאווענען נישט רעדן ביים דאווענען. און זיי ווייטער, ברוך השם, די שטער גייט זייער שטארק, און מענטשן ווייסן דערפון, ברוך השם, עס ווערט שטערקער און שטערקער, איך האף, רבי'שע זאל קענען עקספענסען אלע פלאטפארמס, ממש, ממש בקרוב, פארווען גייט ווייטער. זאל וויסן אז די וועבסייט טאקע קעטי ווייטי דאט ארג וואס מען קען קען אריינשרייבן די קבלות אלע קבלות און וויאזוי א מענטש מען קען נעמען א קבלה פאר דאווענען קעטי ווייטי דאט ארג דאס איז א פלאץ וואו מען קען אויך געווינען א מיליאן דאלער פאר די בית מדרש מען גייט יעצט אנפאנגען יעצט א נייע סימן סימן יז סאו וואס האב איך געזאגט פון אנפאנג זומער אויכעט אז אז די זומער סקעדזשול גייט זיין אביסעל ערעטיק סגייט זיין אביסעל דא און דארטן סאו בעזהשי ת סקומט באלד נאנט סקומט באלד סוף זומער באלד נאנטער צו סוף זומער גיימער נעמען א ליטעל ברעיק ליטעל ריסעס פון די שיעור פאר א וואך אפשר צוויי וואכן סקען זיין סווענד זיך אויף מיין קעמפ סקעדזשול. און מיט השם נאכן זומער וועט שוין אויפהייבען די נארמאלע סקעדזשועל ביז סוכות מיט אביש'ס הילף, און איך האף צו קענען עקספענדען די שיעור צו גרעסערע פלעצער. אונז האלטן יעצט אין סימן יט ז, און גייט לערנען וועגן הלכות קרישמע. קודם אן הקדמה פאר דאס.

נאך צו זיין נאך הייב צו זיין קינדער דאס רעדן מיט זיי און עס זיצן אין דערהיים און אויך אויפן וועג מען לייגט זיך אראפ און מען קען שטייט עס אויף די חכמים זאגן די אז דאס אז די פסוקים אז ווען מען לייגט אראפ און מען שטייט אויף מיינט דאס מיינט מיינט מען ביינאכט, ווען מען שטייט אויף מיינט מען אינדערפרי. די שמע האט דריי אנדערע פסוקים, אדער נישט פסוקים, פרקים. די ערשטע איז שמע ישראל, שם אלקינו שם אחד, דאס יעדער ווייסט שוין. די צווייטע איז. מען זאגט אין נעקסט ווארטס פרשה דאס דאס דעי דעי ש איז געגעבן ערב תשעה באב צום צהל מצוה וואס חנן און דעי צווייטע פרק וואס גייט לערנען שוין נעקסטע וואך איז איז פרשת עקב איז והאי נשמיה ענד ענד. און ער ער וועט זיין וואס וואס אויסהערן אויסהערן די אייבערשטער און גאט. דאס איז אין דברים פרק פרק ר א פסוק י ג ביז כ א. דאס אויך רעדט וועט אז א קל וחומר צו קענען צו אויסלערנען די קינדער ווען מען לייגט אראפ און מען שטייט אויף. די דריטע פרק. דער דבר יאמר איז עס איז אין פרשת בשלח אין במדבר פרק טז ו פסוק ל ל ז ביז מ א וועט זיך ווען וועגען מציאות מצרים יעצט גיימער געבן די הלכות. השחר זמן קידוש ראש השחרית, די אנפאנג פון די זמן זאגן שמע, הי ח מועד זמן תפילין, זעלבע צייט ווי יעצט ווען מען קען אנטון די פרישטאג אנטון תפילין, לעיל סימן יט סעיף ב', שטייט קלאר דארטן, ונמשך זמן הערבית היום, און און ממשיך די זמן, די זמן קען זאגן שמע ביז א פערטל פון די טאג גייט שוין דורכגעגאנגען, אדער עס האבן רוב מענטשן שטייען אויף פרי, אז זייט רויעלטיס איז קעניגן. וואלט ער וואלט אלץ וואלט נאך אלץ געשט אויפשטיין זוי זוי זוי פרי זיך אלץ שייס ווי קעמעכו ווען ווען שייס אויף אבער איין קען קען יוצא זיין די חיוב זאגן שמע ביז די צייט ער זאל נישט ער זאל נישט אפשטופען ער זאל זאגן ווי אמשנעלסטן ווי אמשנעלסטן. במשך זמן אדוועס יום יא בין שם אורך בין שם קוצר נישט קיין חילוק ס ס ס טאמער איז א לאנגע טאג אדער א קורצע טאג נישט קיין חילוק סאו אין א אין א ווינטער טאג א פערטל פונעם טאג איז איז געענדיג נאנטער צו ווען ווען ווען די זון שיינט אויף עז אפאוזד טו ווען עס איז א לאנגע טאג אין די זומער צייט. אבער שפעטער אין די סעיף ווען מיר לערנען אז א רשמב ענדיגט פרי אין די זומער אז די בענזין קומט ארויף זייער פרי דאס הייסט שעות זמניות די שעות זמניות איז קליינע יוניטס וואס מ'האט באקומען צו צוטיילן די שעה וואס איז ליכטיג און די צוועלף כ'וועל עיקול שטיקלעך, יעדע שטיקל איז ריפערט צו א שו ת, די צד פון דער ווען מ'זאגט די שמע ענדיגט פון די דריטע ש פון דריי נאך דריי אויף די מיט די שעה'ן וואס איז א פערטל פונעם טאג. ווייטער ונחשב היום ווען און די טאג איז איז אויסגערעכנט מלאת השחר אלעס האט זיך געהאבען פון די פון די ערשטע ליכט טעג פון ווען ס'איז ווען די זון קומט ארויף אדער שחר ביז די דריי די דריי שטערנס דאס הייסט ווען ווען עס איז שוין ביינאכט ווייל אויכעט דאס מיינט ווען מ'זאגט. מן הלא ששכר מיינס ממש ווען מן הלא ששכר ווען ער ווען ער ווען ער פאנגט אן אויסצוקומען דאס מיינט מען פון די ערשטע רעיז ווען ווען די זון קומט ארויס ער קומט ארויף אין די אין מזרח זייט כפי סאך פוסקים די טערם דאס מיינט ווען ווען די לייכט ווען די ליכטיגקייט שפרייט זיך אויס די גאנצע מזרח הוריזאן וואס קומט אויס ביסל שפעטער. ווייטער, אויך נאך א זאך אז וואס מיינט צאת כוכבים? איז פון די דריי שטערנס, דריי שטערנס קען מען שוין זעהן אין הימל, דאס איז שוין דריי שטערנס. אבער כפי די פסק פון די קיצור וואס שרעכענט זיך אויס פון די טאג פון אלון שחר ביז ביינאכט איז כפיר דער מגן אברהם ביי די משנה ברורה זאגט כפיר גרא אז דער טאג איז איז גערעכענט פון פון זריחה ווען עס סאנרייז וואס איז שפעטער ווי אלון שחר ביז די זון גייט אראפ וואס איז פריער פריער ווי מיט שייס הייסט דאס געקומען נייט פאל ביינאכט. די וועגן דעם אין טאג אין יעדע שעה איז אין טאג איז גערעכנט כפי דקרו איז קורצער אין וואס איז גערעכנט כפי מגן אברהם און ווער ס'איז מער נבחר אבער די בעסטע זאך איז צו טון די מצוה איז לרקוד כבית סיכום צו זאגן די שמע ביי וסיכון הרחבת המצוות און צדיקים וואס וואס האבן ליב צו טון מצוות, שמחנו קרויסי וואס קען וואס מאכט מען ארידזשענעס אז מ'זאל זאגן שמע, מ'האלט קוים מיט נצח הרב ממש ממש פאר די זון קומט ארויף, כדי שיסיים פקיחות שמו פקיחות שמו וחסרון, זאל ער קענען צוהענגען און זאגן שמע און ברכות, און נצח הרב מיט ממש פונקטליך ביי ווען די זון קומט ארויף, מספיק לו התפילה און אנפאנגען ממש שמונה עשרה דעמאלטס, מי שיכול לכוון לאזט עס קען, איינער וואס קען טון דאס, שכרו הרבה מאוד, זיין שכר איז זייער זייער גרויס, סאו אפאר אפאר אגורות אין דעם איז סאיז ווען די זון קומט ארויף איז ווען וואס הייסט ווען די זון קומט ארויף? ווען די קליינע קליינע באלי ווען די זון קומט ארויף הויך.

נא יעצט וואס איז די שכר? די שכר איז מען איז געקומען עולם הבא ענק ענק גארנישט קארג געשען צו אים יענע טאג יענע יענע טאג די על כרפאים האבן עני פאל צריך לזהר מאוד מיט איהם מיז מיין מיז זיין זייער וואך פארזיכטיג שלא לאחר הזמן מביס היום נישט צו אפשטופען די צער פון די נשמה ביז א פערטל פון די טאג. דאס הייסט די גאנצע שמע מצוות קען זיין געענדיגט דעמאלטס פאר יום סוכות ספעשל אין די זומער טעגן כשהיום אויך במדינת סיני ווען די טעג איז לאנג אין לאנג אין אין די מדינה פום סוף זמן פון דאס איז א לאנגע לאנגע צייט אמאל אמאל דאס די שפעטע זמן נשמע יקוים זיבן אויער דאס פאר זיבן אזייגער אינדערפרי פארוואס? ס'דא מענטשען וואס ווער נאך קען שטיין אויף אין זעלבע צייט גאנץ יאר, נישט קיין חילוק ווען די זון קומט ארויף, אין די זומער צייט ווען די זומער איז זייער ווען די זון קומט אויס זייער פרי, די סוף פון די דריי שעה'ן איז פריער ווי די ווינטער. וועגן דעם, איין מאל איז א זייער פארזיכטיג צו אויפשטיין מיט א גענוג צייט זאגן שמע פאר די שפעטע זמן מען קען זאגן עס. זאל וויסן אויך אין די אין די קאנטרי אין די מדינה איז איין זאך, אבער אין אויסטרעליע ניו זילאנד וואס איז אלעס פארקערט, מען זאגט די פאר אונז איז ווינטער און פאר זיי איז זומער, זיי איז זומער מיט זיי מוזן זיי פארזיכטיג אויפשטיין פרי דעמאלטס ווען עס איז זומער פאר זיי, סאו עס איז אביסל אנדערש צו מאכן קיץ. מכל מקום, אבער נאכאלץ, בדיעבד אויב איז זמן, אז ס'איז אביסל געשענט פאר איינער קען נישט, טאמער איינער האט זיך פארשפעטיגט, טא, סאו וואס, סאו איינער וואס זאגט שמע, ס'איז שוין נאך אין זמן. נאך נישט געזאגט שמע, מוציא די כוס, שקיע שמע בחצר, עס איז קען זאגן די שמע מיט די ברכות, עד שלישי יום, ביז א דריטע פונעם טאג איז שוין דורך געגאנגען שוין אדער סוף פון די פערטע שעה פון די טאג, אבער איז נישט יוצא זאגן שמע די ריכטיגע צייט, אבער ער קען נאך אלץ יוצא זיין זאגן מיט די פסוקים. אבער אחר ששי יום, אבער נאך די דריטע פונעם טאג, אסור לומר ברכות, איז ס'אסור זאגן די ברכה שוין, אלא אומר קה שמע לבד, נאר קען זאגן שמע, אפילו כל יום אפילו די גאנצע טאג, אויכעט, יש אומרים די גמ', ברכות יאכל כל יום, אבער ס'דא ס'דא סטארע וואס מחלק און זאגן אז מ'קען אויך אנזאגן די ברכות שמיטה עמונס דאס איז כפי די ברכת פרי חדש אבער דאס איז ממש א מחלוקה א סתירה אין שיטות פון רוב פוסקים אבער ס'דא איין פוסק וואס ווען עפעס ס'איז עפעס געשען זיין ביאנד זיין קאנטראל ס'איז ממש א דאס הייסט א אונס איינמאל ס'איז עפעס געשען אין שפיטאל עפעס און ער איז געווען ער איז געווען אויפן וועג סאו ער קען זאגן שמע מיט די ברכות שפעטער אבער ס'איז נישט רוב פוסקים האלטן נישט אזוי איך האב געזאגט איך האב שוין געזאגט אנפאנג פון די שיעורים ארידזשינעלי אז ווער ס'איז א אונס ווער ס'איז אז גיין איז אין שפיטאל איינס אז א חולה און זיי וואטער סאו דאס הייסט אן אונס איינער וואס טוט זיך ביטשולי איז נישט קיין אונס בכלל און דארף טוישן זיין מיינדסעט און אפשר דאווענען פריער וואטער סיף בייס נאך איינס מיטעליקעס קישמע מיט צו זאגן קישמע ביי יושב ווען עומד אז ער זיצט צו דעריקן א שטיינונג, רבי יושע ווען איינער זיצט אסור להחמיר לעמוד, עס איז אסור צו נישט צו זיין מחמיר צו שטיין ווען ער זאגט עס, אבער אסור לקרות כי שכב, אבער עס איז אסור צו זאגן שמע ווען ער לייגט לייגט זיך אראפ, אם שכב כבר, אבער ער איז שוין ער איז שוין אפגעלייגט, יעטה את עצמו הצילם ממש ויקרא, קען אנליין ממש אויפן זייט און זאגן שמע אזוי און חלק צז און ממש איינער וואס איז ממש קראנק וקשה לו לשכב על סדר ממש און עס איז זייער שווער פאר אים צו ארויף לייגן צו ליגן ממש אויפן זייט בכל מקום מחיוב לעטות את עצמו קצת הצידה אויב נאך אלץ איז חיוב צו אנליין עפעס אויפן זייט מען קען שוין גיין ווייטער אין דעס נעקסטע וואך ערציילונג אין די שול יעצט מער תפילה מיט מינינג מיר וועט איבערחזר'ן אביסל פון לעצטע וואך און געטוהן און מיר גייען גיין ווייטער די געלעגענהייט צו האלטן אויף צו האלטן יעצט אין פרק י ד נאכאלץ אינמיטן אין די אין די טשעפטער סערוויס טו די אבושר בלב סערוויס טו די הארט אין ענגליש עס איז פארהאן אין אידיש די געלעגנהייט צו דאווענען קען מען זאגן אז ס'איז ממש עסן פאר די נשמה. אזוי ווי אונז עסן עסן דורכן טאג צו בלייבן לעבן, אונז דאווענען דורך די טאג צו מאכן זיכער אז נשמות באקומט א ספיריטשול קיצקייטס זאל פילען אז מען דארף מען זאל דאווענען און און זיין זיי זייער שווער אונז צו ווארטן ביז די נעקסטע געלעגנהייט צו קומען צו שול צו דאווענען נאכאמאל סאו טייל ס'דא מענטשען וואס האבן די מעגליכקייט צו דאווענען מנחה זייער פרי און נישט פטור ווערן און נישט דאווענען שפעטער אדער נישט שפעטער נישט שפעטער זריזות. ווען אונז זעהן אונז איינזעהן אז אז די גאנצע תפקיד פון תפילה איז מער צו קומען נאנט צו די אייבערשטער און צו פארשטיין די ממש די ספעשל געלעגנהייט און צו האבן פון דעם אין א רגילות די זעלבע וועג אונז דארפן אפראוטשען תפילה גייט זיך טוישען. די זוהר הקודש שרייבט אז איינער וואס זעט ער זעט אויס זעט אהן אז די די גאנצע פוינט מיט תפילה איז די קאנעקשאן מיט די אייבישטער זיין תפילות קען זיין ממש האבן א גרויסע אימפעקט היינט אין זאמען וואס אונז דארפן דאס מאכט עס זייער שווער צו צו קאנעקטן צו די אייבישטער אויכעט ווען מענטשן זענען זייער ביזי מאכן קאנעקשאנס אין סאשעל מידיע וועגן דעם אונז דארף מען נעמען שירעם וועגן קאנעקטן צו די אייבערשטער ביקאוז עס קומט נישט גרינג. רב שמשון פיקער זצל זיין בעסטע באליבטע ווארט אין שמעסער איז אלוקי מיין גאט זאגן עס ווייזט אז איינער האט א פערסענעל קאנעקשאן מיט די אייבערשטער ער איז וואס קען קורצער ברענגען אן עקספיריענס ממש שמחה, ס'איז ממש מיינד באגלינג, ס'איז ממש זעצט זיך אין קאפ, די אייבערשטער איז די קעיר אוו איז די באשעפער אויף די גאנצע וועלט, אבער אונז זאגן וואס מיר זאגן אים אז דיך יו, די גמרא מסכת ברכות דף ו' עמוד ב' זאגט אז דאווענען איז איינס פון איינע זאכן וואס שטייט אין די הויכע וועלטן. זא קען מען זא שרייבען דאס מיינט דאווענען זאל ברענגען קען ברענגען הויכע זאכען נאנטקייט צו די אייבערשטער שטייט אין הגהות דא איך וועל איך הייס לייען טאקע פאר מען זאגט שמונה עשרה ס'איז ממש ס'מעקען מען צו טראכטען

אייער טבע איינער וואס ער רעדט צו איז זייער ווייט אוועק ער מוז אויפהייבן די קול ווענס דאווען צו די אייבערשטער ביי שמונה עשרה אונז מוזן איינזעהן אז אונז ער שטייט נאנט צו אונז אויפהייבן די קול זייער צייט ווייזט אז אונז גלייבן נישט אין דעם באשעפער וואס איז נעבן אונז. די שולחן ערוך זאגט אז אין אנפאנג יארן צדוקים געספענדט א לאנגע צייט דאווענען, זיי האבן נישט געווען אזוי קאנסערנד וועגן לוזן פארלירן צייט לערנען תורה, אפילו די תורה איז געווען וויכטיג, נאר דורך תפילה, זיי האבן עקספיריענסד א ממש א קאנעקשאן מיט די אייבערשטער, זיי האבן נישט געקענט, זיי קענען נישט קענען מיט תשובה עפעס בעסער גרעסערע זאכן. און נישט געוואלט פעסען די אפערטוניטי צו טון דאס אפילו אונז קען אונז זענען נישט אין די זעלבע לעוועל צו ספענדן זיך אויף צייט דאווענען צו אן צו קומען צו אייבערשטער אונז מוז טון אונזער חלק אונזער חלק יעדע תפילה האט די גרעסטע וויכטיגקייט און מ'זאל זאגן ממש א טיפע טיפע פילינג. ווען אונז דאווענען, די אייבערשטער איז אין פראנט פון אונז, און די איינזעהן גייט טאטלי טוישן אונזער תפילות. ווען זאל א מענטש שרייען? ס'דא צוויי פאלן ווען איינמאל מען קען וואס קען געשעהן. איין שב ר איינמאל איינס איז א חבר און ער הערט נישט אויס, ער שרייט צו כאפן זיין אטענשאן. די צווייטע זאך איז, אויב שרייען איז ווען איין חבר איז אויף די אנדערע זייט אויף אויף אויף. אויפן ראוד, דאן ווי קען איך, טא מען קען שרייבן אים אין צייט, און דעמאלט פארפאסען רעדן צו אים, טא מען, טא מען וואלט גערעדט אין א נארמאלע שטומע, וואלט מען אים פארלוירן בכלל. ס'איז ממש אבסורד צו שרייען צו די אייבערשטער, ממש א פ, ממש א פלא צו שרייען צו די אייבערשטער, וואס אונז טראכטן אז ער הערט נישט אויס, ווייל אונז ווייסען ער הערט אויס אונזער תפילות, אויך ערווענט זיי אפילו אונז זעהן נישט שיין בכלל, אין עני פאל די מינע שרייען איז נישט זאל מען נישט טוהן, די צווייטע צד פון שרייען ווען אונזער חבר גייט אונז פארפאסען אונז אונטער מיר שרייען נישט אויך נישט ער גייט אונז ווייל די אייבערשטער הערט עס אונז עניוועי. וועגן דעם דער הלכה שרייבט אז מ'דארף נישט אויפהייבן מיט אונזערע שטימע ווען אונז דאווענען, דאן וועלן אונז האבן איינגעזען דער אייבערשטער איז דא מיט אונז ממש ווען מ'דאווענט, און גערעדט צו אים אזוי ווי אונז רעדן צו א חבר אדער אונז מענטשן וואס וואוינען אין א הויז. נאך א מינוט צוויי. וויאזוי וויאזוי קען מען געבן קושיות צו די אייבערשטער? ס'איז דא א משל פאר דעם. א טאטע איז געווען זייער זייער גוט צו זיין זיין קינד, ער האט אים געגעבן אלע געלט וואס ער דארף, אבער א גרויסע פייט האט זיך אויסגעבראכן צווישן זיי, און און דער זון האט געהארגעט די טאטע. דער זון האט מיט אים ארעסטירט און געווען געבן א גרויסע טורמע פאר גאנץ לעבן, ווייל ער האט געבעטן די דזשאזש נישט צו באשטראפן אים ווייל זיי ווייל זיי יסעם ממש ממש א פלא ממש אנבעליוועבל פאר א זון צו זאגן דאס ווייל ער געמיינט ער האט זיך אליין געמאכט דעם פארן אסם וועגן מיט זיין צוויי הענט זי וויסן האבן די חוצפה צו דאווענען פאר די אייבערשטער עס קומט צו אייבערשטער אלע מיני בקשות געזונט נחת פרנסה פרנסה שידוכים אלעס אבער איין פון די טעמים די אייבערשטער האלט אונז צוריק וואס זאכן וועגן אונזער אונזער עקשאנס צו וואס דארף געווען אז צו צו צו זיין דערפאר איז נישט געריכטיגט צו פרעגן וועגן די זאכן טאם אונז וואלן אונז געלייט לייט זיך אליינס אין א סכנה מקום סכנה ווי אזוי קען קען מען געראטעוועט אין דער זעלבער וועג, וויאזוי האבן אונז די נערוו צו בעטן בקשות פון דער אייבערשטער? און נאך איינס, אונז נעמען פאר גרענטעד אז אונז דאווענען נאכן ברך בשר ודם, אז בשר ודם איז נישט, האט נישט די רעכט צו וויסן, צו קומען וויזיטירן נארמאל. האלטן מיט מיט דער קעניג. אויף די אנדערע זייט, וויאזוי קען א מענטש נישט דאווענען? איינער וואס לערנט דאווענען ממש ממש ערנסטקייט, גייט פעיסן די מינע דילעמע. וויאזוי קען דאווענען און וויאזוי קען איינער נישט דאווענען? אמאל שמן את זה און זאג השם עפען זיל השם השם ס'טוט זיך ווי א גוטע שכל, השם עפען זיל ליפן. אזוי ווען זאגן עס. איך שטיי פאר איך איך קען נישט דאווענען פאר דיר, איך ווארט אויף דער באשעפער צו עפענען מיינע ליפן און זיך העצן צו דאווענען איז דאס א דריי מינע פרינציפלס, איך האב נישט קיין אנדערע איך האב נישט קיין אנדערע וועג אדער צו פרעגן און צו פרעגן פאר אונזער פאר אלע זאכן וואס מיר דארפן, דאס איז נאטירליך פאר פאר פאר בשר ודם, די צווייטע זאך איז אז דא א היסטאריקעל. פעסענס צו דאווענען, פאר עס איז געווען א סידור, מענטשן האבן געדאווענט, גערעדט צו די אייבערשטער, עס איז געווען ממש א אלטע אלטע זאך, די דריטע זאך איז קרבנות, די גאנצע דווקא פון קרבנות איז צו ברענגען איינס נאנטער צו די אייבערשטער, היינט תפילה קען קיינמאל נישט זיין די זעלבע זאך, אויך ווי אזוי מען זאל איינזען אז די אייבערשטער וועט זיין רחמנות אויף שאנען צו וויסן וואס אונז ווילן וואס וועלן אונז בקשות אפילו אונז דאס וויל מען נישט בכלל, ער געבט אונז ממש פאר פרי, אונז אונז קען בעטן די אייבערשטער פאר עניטינג ווייל ער איז פול מיט רחמים, די אייבערשטער זאל העלפן און אים זכות זאל טאקע ווערן מער זוכה זיין צו אלע השפעות טובות, בואי סיי א גוטע נאכט.